پێکهاتەی پێکهاتەی DNA ئایا بزانین DNA کەرتی دوو بەش باسی پێکهاتەی DNA کات بزانین DNA لە چی پێکاتوە ئەو بەڵگانی کە دەیسەلمان DNA گەردی بۆ ماوە مادەیە تاقیکردنەوەکانی گریفس کە چوار تاقیکردنەوە بوو گۆڕانیان بۆ ئێمە دۆزیەوە تاقیکردنەوەکانی ئاڤری سلماندیان کە DNA گەردی بۆ ماوە مادەیە تاقیکردنەوەکانی هێرشای و چێس ڕاستی قسەکەی کیان کردەوە بەڵام لەمەوە زاناکان بۆیان دەرکەوت دڵنیا بوون کە دێنەی گەردی بۆ ماوە مادەیە بەڵام وەڵامی چەند پرسیارە نازانی وەڵامی پێنج پرسیاریان نازان یەکەم تێنەگەشتون ئایا پێکاتی دێنەی چۆنە یەکەم تێگەشتن لە پێکاتی دێنەی دوام چۆن ئەو گەردە زانەکان چێکات دوێندا کات چۆن ئەو زانیاریانە گوازیتەوە چۆن کۆیان نەکات و چۆن فرمانی خانە بەڕێوەبات؟ وەڵامی پێنج پرسیار لای زاناکان ناڕوون بوو. ئەو کاتەی لە زانکۆی کامبریج دوو زانا بە ناوی واتسۆن و گریگ ئیشیان کرد لەسەر چی؟ ئیشیان کرد لەسەر پێکهاتەی DNA، پێک مۆدێلێکیان بۆ DNA دانا، ئەوانیش بە ناوی واتسۆن و گریگ. بەڵام پێش ئەوان پێش ئەوان ئەو مۆدێلە دانرێت، مۆتێلەکە لەلایەن کێوە؟ لەلایەن فرانکلین ڕۆزالینەوە پێشنیار کرا، بەڵام وەکو بەیانکردن لەلایەن واتسۆن و گریگەوە بوو.

وێنەی دێنی بەم شێوازە بینی. کێ وێنەی بە بوا بەم وانەی بنی بوو فراکرین ڕۆزالین بەڵام لەم فکرەیەوە لەم وێنەیەوە واتسۆن و گریک اه، ئەوەیان بوها و پێشبینی ئەوەیان بوهات کە دێنەی پێک دێ لە دوو زنجیرە بە شێوەی لولپێچی هاوجوور کەواتە دێنەی دوو زنجیرەیە تەماشاکەین بە شێوەی دوو زنجیرەیە بەڵام ئەم دوو زنجیرەیە بە شێوەی چۆنن ئەوە مۆدێلەکەی چی بوو مۆدێلەکەی واتسۆن و کریک بوو تەماشاکەین مۆدێلەکەیان چۆن دەرچوو واتسۆن و گریک وتیان دی ئێن ئەی پێک دێ لە چی مۆدێلەکەیان واتسۆن مۆدێلەکەی کێ بوو واتسۆن و هەروە کێش وەروە کریک واتسۆن و کریک مۆدێلەکەیان دانا بۆ دی ئێن ئەی لە ساڵ 1900 چەند لە ساڵ 1950 یەک ساڵ دوای تاقیکردنەوەکەی کێ گریفز مۆدیلێکیان دێ ناوتیان پێژەی لولپێچیە هەر ڕاستە پێشەیەکی پێژەیە سێکە دێنی پێژەیە بەڵام ئەو پێژەی پێژەیەکی چۆنە لولپێچییە ئەتوانین بڵێن دێنەی پێکدێ لە دوو زنجیرە بە شێوەی لولپێچی هاوجوتن ئەم مۆدێلی واتسۆن و کریک داینا مۆدێلەکەیان ڕاست دەرچوو چونکە ڕوونیە کردەوە چۆن دێنەی دوهێندا بێ واتە هەر یەکێ لەم دوو زنجیرەکە لە یەکتری جیابنەوە کاتێ لە یەکتری جیابنەوە سەم دوو زنجیرە لە یەکتری جیابنەوە هەر یەکەیان بۆ نەکە لە یەکتری جیابنەوە ئەتوان زنجیرێکی نوێ دروستکەن کەواتە هەر یەکێ لەو دوو زنجیرە جیابێتەوە توانێت زنجیرەیەکی نوێ بۆ خۆی دروست بکات بۆ نە لێرەیە تەماشاکەین ئەو مۆدلی واسۆنگریدانە چۆن دەرچوو مۆدلێکی ڕاست دەرچوو چونکە بەوردی ڕوونە کردەوە چۆن دێنەی دوێندان بێ لە ساڵ 1963 یاخود 62 ببورن هەردووکیان خەڵاتی نۆبڵی پزیشکیان وەرگرت لە بواری چیا لە بواری لە بواری پزیشکی ئەوەیان گرت بەڵام ئەو مۆدلی بۆات سۆنگریدانە تیان دی ئێن ئەی پێژەی لولپێچییە یان ئەوەیە توان بڵێن دی ئێن ئەی پێک دێ لە دوو زنجیرە بە شێوەی لولپێچی هاجوتن تەماشاکەین دێنە سەر پێکاتەکانی دی ئێن ئەی بزانین پێکاتی دی ئێن ئەی چۆنە خوێنکاری ئازیز ئەگەر دی ئێن ئەی وەسف بکەن ئێساکەن وێنێکی دی ئێن ئەی بکێشم ئەڵێن پێکاتی دی ئێن ئەی دی ئێن ئەی پێک دێ لە دوو زنجیرە هەر زنجیرێک کە وەریەگرم پێک دێ لە ژمارەیەکی زۆر نیکلۆتایدی دووبارەوە بوو هەر نیکلۆتایدێک سێ بەشە کۆمەڵەی فۆسفاتی پێک دێ لە گەردیلەیەک فۆسفۆر و چوار گەردیلە ئۆکسجین و هەروەها پێی دێ لە شەکر بەڵام ئەو شەکرە شەکری پێنج کاربۆنی کەم ئۆکسجینە و هەروەها تفتە نایترۆجینەکان چوار جۆر تفتی نایترۆجینی تایە ئەم تفتە نایترۆجینە پێکاتوین لە کاربۆن و نایترۆجین کاتە خوێنکاری عزیز کاتی سە مۆدلەکەی کێشین ئێمە ناتوانین وەکو مۆدلەکە بە شەوی لپێ چاوجود بکێشین ئەگەرمانە دێنەی بکێشین ئەبێ بە شەویی بکێشین بە شەوی پێژەی ڕێک کەواتە کاتێ مۆدێلی دی ئێن ئەی کێش بێت، کاتێ ئەمانەوێت دەستکێشان بکەین، ئەگەر بتەوێت بە مەشەی لوپێ چیا و جوتکێشی کاتێکی زۆری ئەوێت، کەواتە دی ئێن ئەی ئەم مۆدێلەیان بە شێوەی پێژێ لوپێچی مۆدێلەکەی واتسۆن و کریک بۆ کێشان گرانە. بەڵام ئەتوانین بە چ شێوازێک بکێشین؟ بە شێوەی پێژێی لولپێچی. کەواتە مۆدێلەکەی بە شێوەی چی ئەکێشین؟

و هەروەها پێک دێ لە شەکری چەند کاربۆنی پێک دێ لە شەکری پێنج کاربۆنی ئاگا لەم بێ خوێنکاری ئەزیز پێک دێ لە شەکرێکی ڕایبۆزی کەمچی تەماشاکەین ئەم شەکرە شەکری ڕایبۆزی سەیرەکەین شەکرێکی پێنج کاربۆنی پێنج گەردی لە کاربۆن لە پێکاتەکەیە کاربۆن کاربۆن کاربۆنێکی تر کاربۆنێکی تر لێرە بەڵام ئەمە پێڵێن شەکری ڕایبۆزی کەمچی سەیرکەین لێرە کۆمەڵێک پانەیە کۆمەڵی OH کۆمەڵەکەمان لێرە کۆمەڵەی OH ە و لێرەیش OH بەڵام گەردی لەیەک Oی نەقسە. کاتە پێڵێن شەکری ڕایبۆزی کام؟ ئۆکسجین. شەکرەکەی چیە؟ شەکری ڕایبۆزی کام؟ ئۆکسجین. شەکری ڕایبۆز، ڕایبۆز یانی شەکر، کەم چیە؟ کەم ئۆکسجین. ئەتوانین بڵێین ڕایبۆزی کەم ئۆکسجین جوانترە لەوەی کە بڵێین شەکری ڕایبۆزە یاخود پێڵێن شەکرەکەی ڕایبۆزی کەم ئۆکسجینە. تەماشاکەین ئەگەر ئاگات لەمن بێت شەکری ڕایبۆزی کەم ئۆکسجینە، لێرەیە ئینجا کۆمەڵەکەی تر دێتەوە تەماشاکەین دووبارە نوسینەوە کۆمەڵەی چی کۆمەڵەی فۆسفاتی پێک دێت لە گەردیلەیە فۆسفۆر پێک دێت لە گەردیلەیە فۆسفۆر و چەند ئۆکسجین چوار گەردیلە ئۆکسجین دووبارە چی دەست پێکاتەوە تەماشاکەین شەکری چەند چەند کاربۆنیە شەکری پێنج کاربۆنی، چەند گەردیلە کاربۆن لە پێکهاتەکە، یەک، دوو، سێ، چوار، پێنج، ئەوە گوڵە کاربۆن، ئەمە ئۆکسجینە، ئەم شوێنە ئاگاتان لێبێ ئەوە کاربۆن نییە، ئەو شوێنە، بەڵام کاربۆنی ڕایبۆزی کەم چییە؟ کەم ئۆکسجینە، بەس تەنها ئێچەکەی لا گرینگە، ئەوەیش کۆمەڵەکەی دیکەیان OH ە. دوایەوە دیسانەوە بە هەمان شێوە وێنای کێشینەوە، لێرە دووبارە چی دەست پێکاتەوە؟ کۆمەڵەی چی؟ کۆمەڵەی فۆسفاتی پێک دێ لە گەردیلەی فۆسفۆر و چوار گەردیلە ئۆکسجین دووبارە چی دەست پێکاتەوە شەکری چەند کاربۆنی شەکری پێنج شەکری پێنج کاربۆنی کەم چییە؟ کەم ئۆکسجینە خوێنکاری ئازیز ئەگەر ئاگا لە من بە شتێکی زۆر باشەکەی کاربۆنێک کاربۆنێک کاربۆن کاربۆن ئۆکسجین کاربۆنەکەی تر لێرە چەند کاربۆن لە پێکاتەکەیە؟ پێنج کاربۆن اینجا دوایەوە سێرەکەین خوێنکاری ئازیز ئەگەر لەم بەرامبەرەکەی ترشی بە هەمان شێوەیە بەڵام کە کاتی وێنەیەک یەشن ئەبێ وێنەکان هەڵەگەڕێنینەوە بۆ نمونە کاتێک ئەڵێن چی تەماشاکەین ئۆکسجین ئەڵێن گە پێکاتۆ لە گەردیلەیە فۆسانا پوەکە مینایە خوارەوە پێکاتۆ لە گەردیلەیە فۆسفۆر چەند گەردی لە ئۆکسجین چوار گەردی لە ئۆکسجین ئەم جاریان بە پێچوانەوە کێشین تەماشاکەین ئاراستەکەی بەو شێوازەیە بەم شێوازە تەماشاکەین ئایا شەکرە پێنج کاربۆنەکە ئاراستەکەی بەرەکوێ ئەم جاریان بەرەو خوارەوە دووبارە OH ئەمەیان چیە ئەمەیان ئێچە دوایە تەماشاکەین دووبارە کێشینەوە ئەبێتەوە سێرەکەین گردی ئەنجار کۆمەڵی چیە کۆمەڵی فۆسفاتی بەڵام پێەکە دووبارە ڕاستێکینەوە لە خوارەوە ئەمەد بەندەکە دوانە ئۆکسجین تەماشاکەین دووبارە چێکیشتنەوە شەکری چەند کاربۆنی دوو شەکری پێنج کاربۆنی شەکرە پێنج کاربۆنەکەمان چییە تەماشاکەین کەم چییە کەم ئۆکسجینە دووبارە دێتەوە بە کۆمەڵەی چی؟ کۆمەڵەی فۆسفاتی، تەماشاکەین گەردیلەیەک فۆسفۆر چوار گەردیلە چوار گەردیلە ئۆکسجین دووبارە بە هەمان شێوە چیە کاتۆ خوێنکاری عزیز شەکرەکە چەند کاربۆنیە پێنج کاربۆنی کەم چیە دووبارە بە هەمان شێوە کۆمەڵەی فۆسفاتی اینجا چیمان ماوە تەماشاکەین ئێستاکەێن ئەوەی کە ناو ڕاستی پێشەکەی پێوجێتی تفتی نایترۆجینی تفتە نایترۆجینەکان چەند جۆرمان هەیە سێ جۆرمان هەیە جۆر یەکەم لە وێنەکەی لای تو ئەگەر پەڕێک هەڵدەی تو یەکسەر وێنەکەی بینی بزانی چ ڕێیەکە تەماشاکەین تفتە نایترۆجینەکان چوار ڕنگیان هەیە ڕنگی سەوز سایتۆسینە واتە بەسی ئەگەر تەماشاکەین چەندڵقەیە سایتۆسین دووەڵقەیان تاگەڵقەیە کەواتە سەیرەکەین بەندەکە بەم شێوازە دروست دەبێت تەماشاکەین تاگەڵقەیان دوو دڵقەیە کەواتە سایتۆسین جۆرەکە لە تفتی نایترۆجینی بەڵام ئەم تفتە نایترۆجین چەند ئەڵقەیە تاگەڵقەیە ئەگەر بۆ نە لێری شاسایتۆسینێکی ترکێشینەوە بە هەمان شێ بۆی کە قەڵەمەکان زۆر نەگۆڕم تەماشاکەین سایتۆسینێ ترمان هەیە ئەم سایتۆسینە بە هەمان شێوە سایتۆسین ئایا سایتۆسین جۆرەکە لە تفتی چی؟

کۆمەڵەی فۆسفاتی پێکهاتووە لە فۆسفۆر و گەردیلەی فۆسفۆر و چوار گەردیلەی ئۆکسجین، ڕایبۆزەکە کەم چیە گەردیلەی ئۆکسجینی کەمە بە بەراورد بە ئاڕێنی، ئاڕێنی ئۆئێچ ئەمەیشان ئەم ئێچە. تەماشاکەین کۆمەڵەی چیمان هەیە تفتی نایترۆجینیمان هەیە، تفتە نایترۆجینەکان وەکو لە وێنەکەی شایستە دەرەکەوێت چوار ڕەنگ بەکارهێناوە کەواتە چوار دانەن، خوێنکاری ئازیز، تفتە نایترۆجینەکان پێکهاتوون لە کاربۆن و نایترۆجین و ناوخۆی بەخۆیەتی تفتی نایترۆجینی پێکهاتوو لە کاربۆن و نایترۆجین خوێنکاری ئازیزم هەر شتێک ئەندامی بێت هەر شتێک ئەندامی بێ کاربۆن لە پێکاتەکەی بوونی هەبێت خوێنکار کاتێ باسەکات ئێمە دوو جۆر بەندمان هەیە ئێستا بەسیان لەمانە

هانی کۆتا دێکش زانی ما چەند بەشە سێ بەشە لە دیێنەیە لە دیێنەیە دوو جۆر بەند دەبینین لە دیێنەیە دوو جۆر بەندمان هەیە بەندی هاوبەش بەندی چی بەندی هایدۆجی خوشی بەڕێزم یا خود خوێن کاریازیست تەماشاکەین لێرەیە ئەو بەندانی کەوای بینین ئەگەر ئاگات لە من بە شتێکی زۆر زۆر باشەکەی بۆی زیاتر لە یەکتری تێگەین سەیکەین لە نێوان کۆمەڵەی فۆسفاتی لە نێوان کۆمەڵەی فۆسفاتی و شەکری پێنج کاربۆنیە واتە ئەم جۆرە بەندە کەواتە لێرە ئەیبینی پێی ئەڵێن بەندی چی بەندی هاوبەش بەندی هاوبەش کارلێکی نێوان کێە کارلێکی نێوان کۆمەڵەی فۆسفاتی و شەکری پێنج کاربۆنیە ئەکرێتە کوێی پێشەکەوە کاتی وێنەی پێشەی کێشم ئەکرێتە لاکانی پێشدەکەین دێنێوە کام بەند دەکەوێتە لا تەنیشت پێشدەی دێنێوە کەواتە بەندی هاوبەش دەکەوێتە لا تەنیشت پێشدەی دێنێوە بەندێ ترم هەیە پێ وتێ بەندی چیمان هەیە بەندی هایدرۆجینی خوێن کاری عزیز بەندی هایدرۆجینی ئەگەر ئاگال لە دەرزەکە بێت شتێکی زۆر باش کە بۆتمان لەکترکی ئەگەین بەندی هایدرۆجین ئەم بەندەیە لە نێوان کۆمەڵی فۆسفاتی و ببرن لە نێوان دوو تفتی چیایە لە نێوان دوو تفتی نایترۆجینایە کەواتەکەێت ئەبێ کێت کوێی پێشەکەەوە کێتە پایەکانی پێشەی دێنێەوە کەواتە پایەکانی پێژەکە، واتە چۆنی ساکێنەن پێژەیەکمان هەیە، بەندەکان، بەندی دوانی سیانیمان هەیە لەگەڵ بەندی چەنیا، ئەم بەندی لەنێوان ئەم دوانەیە پێیان ئەڵێن بەندی چەنی دوانی، ئەم بەندەیان پێیان وترێت بەندی چەنی پێ وترێت بەندی سیانی. بەندی سیانی لە نێوان کێ و کێیە؟ لە نێوان خوێنکاری ئازیز تەماشاکەین ئێستا بەندی هایدرۆجینی دوو جۆری هەیە، ئەم بەندەیان هەردووکیان پێیان ئەوترێت بەندی چیان پێ ئەوترێت؟ بەندی هایدرۆجینی هایدرۆجینی چەنیمان هەیە ئەم بەندە بەندی چەنیە بەندی ئیسیانە ئەم بەندیان پێوترێ بەندی چەنی بەندی دوانی تەماشاکەن بەندی دوانی و سیانیمانێ وەکو خوێن کاریازیز کەواتە لە دیێنەیە چەند جۆر بەندەبینی دوو جۆر بەند دەبینی، بەندێکیان پێیان وترێ بەندی هایدرۆجینی، بەندی هاوبەش. بەندی هایدرۆجینەکە دوو باری هەیە، بەڵام ئەم بەندی کەوا لێرە هەیە ئەگەر تەماشاکەی لە نێوان ئەمە شەکرە چەنە ئەمیش تفتێکی بەندێکی لەوانەیە گوڵەکانەوە بۆ ئێمە داخل نییە بۆ بۆ ئینتحان بۆ بۆ وزاری بەڵامەوە بۆ ئەوترێ کۆڤالێنت بۆند هەقمان نیە بەسەرەوە هەق پێترێ کۆڤالێنت بۆند هەقمان نیە بەسەرەوە بندەوە بەڵام گرینگ شت گرینگترین شت بۆ ئێمە ئەوەیە ئەگەر ئاگات لە من بێت، ئەگەر ئاگات لە من بێت، پیاوەتی لەگەڵ هەردووکمانە کردمان، بێ ئاسانی یەکتری تێئەگەیەنین. ئەمە ئەگەر پەیژەیەک بێت، ئەگەر ئەمە پەیژەیەک بێت، قسەی کەن. ئەمە لاتەنیشتی پەیژەکەیە، ها؟ ئەمە لایەکی پەیژەکەیە. کەواتە ئیستا بەندی هاوبەش، ئەگەر پرسیارێ لێ بکا، ئەکەوێتە لاتەنیشت کوێوە؟ ئەکەوێتە لاتەنیشتی پەیژەی کێوە؟ پەیژەی دێنی. ئیستا ئەمە گەر پەیژەیەک بێ، ئەمە لایەکی بێت، لاکەی تریش سەکەوە کێشام لە بەرامبەر خۆیەتی. تەماشا کەن، بەندی چیە؟

ئێستا پایەکانی پەیژەکەی دێنێی ئەگەر تەماشاکەیت پایەکانی پەیژەی دێنێ ئەبێ چ جۆرە بەندێکی تیابێت ئاوەکو پێژێک وایە ئەمە پلیکانێک پلیکانێکی پایەکی تر کاتە پایەکانی پێژەی دێنی پایەکانی پێژەی دێنێ پایەکانی پێژەی دێنێ پایەکانی پێژەی دێنێ ئەگەر پرسیارمان لێکات چۆرە بەندێکی تایە ئێستا بەندی هاوبەش ئەکەوێتە لاتەنیشت پێژەی دێنەیەوە، بەندی هایدرۆجین ئەکەوێتە لات پایەکانی پێژەی دێنەی، کارلێکی کێیە؟ کارلێکی نێوان شەکری پێنج کاربۆنی کۆمەڵەی فۆسفاتیە، کارلێکی نێوان دوو تفتی نایترۆجینە. خوێنکاری ئازیز ئەگەر ئاگا لێبێت سەیرکەین ئەم پەیژەیە بەهۆی بەندی هایدرۆجینەوە پێکەوە لکاوە، بۆی بچێ و پێکەوە لکاوە بەندی هاید بەهۆی چیەوە لێک جیا بێتەوە ئەگەر بەندە هایدرۆجەکان تێک بشکێت لە یەکتر چێ بن ئێستا گەر پرسیارێ بکەم ئەگەر پرسیارێ بکەم سێکە خوێنکاری ئازیز تەماشاکەین ئەمە باری پانیە ئەمە باری پانی ئەم باریان باری درێژیە ئێستا جیاوازێ بکەم لە نێوان بەندی هاوبەش و بەندی هایدرۆجینی لە ڕووی شوێنەوە ئایا بەندی هاوبەش شوێنەکەی کوێیە؟ بەندی هایدرۆجینی بەندی هاوبەش کەوێتە لاتەنیشتی پێژەی دێنەی ئەوان کەوێتە پایەکانی پێژەی دێنەی بە ئایا ئایا کارلێکی نێوان چیە بەندی هاوبەش کارلێکی نێوان کۆمەڵی فۆسفاتی و شەکری پێنج کاربۆنی بەڵام بەندی بەندی هایدرۆج نێوان دوو تفتی نایترۆجینە خوێن کاریازیس ئەگەر پرسیارمان لێ بکات بەندی هاوبەش بەندی هاوبەش یەک جۆر بەندی هەیە، بەڵام بەندی هایدرۆجینی بەندی دوانی و سیانیشی هەیە کەواتەی ساگەین پێ ئیشاڵڵا، بەڵام ئەگەر پێمان پرسیارمان لێکا کامیان بەهێزتر نەم دوو بەندە ئایا بەندی هاوبەش بەهێزتریان بەندی هایدرۆجینی؟ خوێنکاری ئازیز بەندی هاوبە بەندی هایدرۆجینی هەمیشە لە فیکیمیای شەخێن بەندێکی زۆر لاوازە کیمیا ئایا هایدرۆجین توانێت زۆر بەندروستکە ئەو بەندش چۆنە لاوازە کاتێ بەندی هاوبەش بەندێکی چۆنە، بەهێزە، بۆ ئەوەی شێوەیەکی ڕێک بدا بە کێ؟ بە دی ئێن ئەی. کام بەند بەێزە؟ بەندی هاوبەش بەێزە تاوەکو شێوەیەکی ڕێک بدا بە دی ئێن ئەی. بەندی هایدرۆجینی لاوازە بۆی باسانی تێکەڵوەشێت لە کاتی لە کاتی چیا؟ لە کاتی دوێندەبوونی دی ئێن ئەیە. ئینچا خوێنکاری ئازیز سەیر کەن ئەگەر تەماشا کەن ئەمە باری پانی پەیژەکەیە. باری پانی پەیژەکەی دی ئێن ئەی ئەڵێ دی ئێن ئەی لە باری پانی ئەیمسا ڵاتوە و زاری خولی یەکەم ئەڵێ دی ئێن ئەی لە باری پانیا هاوشێوە جیاکرێتەوە. هاوشێوە یانی چی؟ واتە ئەگەر ئەم بەرەو جووت ئەڵقە بوو ئەو بەرەو بێتە چی؟ ئەگەر ئەم بەرەو جووت ئەڵقە بۆ بەرەو بێتە چی؟ ئەم بەرەو جووت بۆ بەرەو بێتە چی؟ تاک چۆن خوێنکاری ئازیز چۆن دی ئێن ای لە باری هاوشێوەیە جیا کرێتەوە ئەگەر تەماشای لای من کەی تەماشای لای من کەی و کەمێ مەشغوڵ نەبیت هەچەن ئەم قەڵەمانە باریکی گرانی بۆ دروست کردووە تەماشا کەین ئەگەر ئەم بەرەوە جووت ئەڵقەیەک بوو جووت ئەڵقەیەک بەرامبەرەکە بێتە چی؟ ئەبێتە تاک ئەڵقەیەک کەواتە ئەی گەر ئەم بەرەوە تاک بێت ئەو بەرە بێتە چی؟ جووت. خوێنکار ریاضی، ناکرێ ئەم بەرەوە جووت بێت و ئەو بەرشەوە جووت بێت، ئەم بەرەوە تاک ئەو بەرەوە تاک، کەواتە سەیرکە ئەم بەرەوە تاکە ئەو بەرەوە چیە؟ جووتە، ئەم بەر جووت ئەو بەر تاک، ئەم بەر ئەگەر جووت بێ و بەر تاکە بێت ناکرێ هەردوو بار تاک بیان هەردوو بەر جووت بێت، سەیرەکەین ئێستا ئەگەر تەماشاکەین جووت تاک ئەمەیان تاک ئەویش جووت کەواتە سەیرەکەی هاوشێوەییەکە.

دابەشکرێن بۆ چەند جۆرن؟ کەواتە دابەشکردنیان پشت بە چی ئەبەستێت؟ پێکهاتەی چیان ئەبەستێت؟ پێکهاتەی چیان ئەبەستێت؟ پێکهاتەی ئەڵقەییە. خوێنکاری ئازیز، ئێستە ئەوانی چی و چیان پێوترێت؟ پیرمیدینەکان. لەگەڵ کێ ئەگەر سەیری کەیت تەماشاکەی نووسراوە چی؟ پیرمیندیەکان

ئەمەیان سایتۆسین یانی سی یانی سایتۆسین ئەمەیان بەرەوە چی پێوترێت گوانین گوانین گوانین ئەوەی دیکە ناوی چییە ئەی یانی چی ئەی یانی پیتی یەکەمی وەرەگیرێت ئەدینین خوێن کاری عزیز تەماشاکەین ئەگەر ئاگەر لە من بەشتێکی زۆر باشەکەی هەردووکمان لە زیاتر لە یەکتری تێگەین بۆی زیاتر لە دەرزەکە تێبگەین ناوێکیان بۆ دانێن

منیش ناکەم وابزانم ئیری شارگا شتێکی بۆ ئێمە سەلمان وتی چی وتی ڕێژەی سەدی کێ وتی ڕێژەی سەدی کێ بچێ یەکسانە وتی ڕێژەی سایمی وتی کێ یەکسانە بچێ وتی ڕێژەی ئیرون شارگا لە ساڵ 1940 شتێکی بۆ ئێم باس کرد ئیرین شارگاف سیرەکەین ئیرین شارگاف ئیروین ئیروین شارگاف ئیروین شارگاف چی بۆ ئێمە باس کرد گوڵەکانم ئیروین شارگاف لە ساڵی 1940 و واتە خوێنکاری ئاگا لێ ئیروین شارگاف فێر واتسۆن و کریگیشی کردو واتسۆن گریک 52 شان کرد کاتە ئەم پێشوان ئیشی کرد بەڵام ئەم ئیروین شارگافە وتی چی وتی ڕێژەی ئەدینین یەکسانە بە ڕژەی چی سایمین واتە لە ڕێژەی سەدیەوە بۆ چی وڵە پەڵە بێت

بەڵام ساڵح و سڵێمان لەبەرەوەی پیرین ژنەکانیان مردووە کەواتە ئەوانە چین تاگەڵقەن ئێستا گەر ئیروین شارگاف ئیروین شارگاف لە ساڵی 1940 شتێکی بۆ ئێمە باس کرد وتی ڕێژە سەدیەکەی ئەدینین چەنێ بێت بۆ نەگەر ئەم لە ستا سی بێت ئەگەر ئەم لە ستا چەند بێت سی بێت بە بەندی دوانی ئەبەستێتەوە بۆ بەرەوە تەماشاکەی ڕێژەکەی لە سەتا چەنە؟ لە سەتا سیە. کاتە و کیانەکاتە لە سەتا سی. بەندەکەشیان چەنیە؟ دوانیە. ئەدینین، گوانین، گوانی واتە ئەوان کە لولی خواردووە، بەرامبەر ئەوی دیکەش ئەوان لەو بەرەو لولی خواردووە، بەرام بەندەکانیان چەنیە؟ سیانیە. ئێستا کێن ئەگەر ئەم چەنێ بێ کاتە لە سەتا بیست بۆ لە سەتا بیست. خوێنکاری ئازیز، واتە ئەبێ بە تێکڕای ڕێژەکە بکاتە لە سەتا چەن؟ بکاتە لە سەتا سەد. بۆ نمونە ئەم دوانە هەر هەمووی کۆ ئەکەمەوە ئەبێ بکاتە لە ستا چەن؟ سەد. تەماشا کەن خوێنکاری ئازیز یەکسان بێ بە بکاتە چەن؟ ڕێژەکانی یەکسان بێت بە سەد. کاتێک کە ئەڵێ ڕێژەکانی یەکسان هەموو خولێک ئەیەنتە ئەم پرسیارە، پرسیارێکی ئاسانە، تەلەبەکان زۆربەیان زۆر بە ئاسانی وڵام ئەدەنەوە، ئەگەر هاتوو سەیکە خوێنکاری ئازیز. ئەگەر یەکسان بووبەسەد پێوترێ دی ئێن ئێکە چەند زنجیرەیە دوو زنجیرەیە کەواتە دی ئێن ئێکە چەند زنجیرەیە دوو زنجیرە بەڵام ئەی گەر هاتەوە خولیەکە ماتەوە بەڵام ئەی گەر هاتە وتی چی ڕێژکان یەکسانی خولیەکە ماتبووە وتی بۆن ناگەر هات بۆن نە ئەلێرە بێت ئەدینی بە سایمین بەندەکە دوانیە گوانین بۆ سایتۆسین بەندەکە چەنە سیانە خوێن کاریازیز هەر کاتێک هەر کاتێک ڕێژەکان بۆ نا گەر هات و بۆ ناما بیست و یەک بێت بۆ نا هات و بۆ نەر ڕێژەیەک بێت بۆ نامان با ڕەنکان بگۆڕم بۆی تێکەڵ بە یەکتری نەبن سێکە خوێن کاری ئازیز بۆ ناگەر ئەمە پانزە بێت ئەمە پانزە بێت ئەو بیست و پێنج بێت پانزە بە بیست پێنج کاتی کامیان زیاترە یەکسان بێگە دوو ڕێژەیە بۆ ناگەر ئەمە بکاتە سی بەسیش بکاتە سی بە سیش لەبەر ئەوەی لە سەتا پانزە ئەوشان لە سەتا بیست و پێنج ئەوش لە سەتا سی کەواتە ئەم دیێنەیانە تاک زنجیرەن واتە یەکیان بە ڕێژەیەکی زۆر ڕۆیشتوە یەکیان بڕەکەی کەمە سەیرەکەین سەیرەکەین تەماشاکەین لێرەیە ئەدینین سایمی چەند ڕۆشتووە پانزە ڕۆشتووە ببورن ئەدینین سا پانزە ڕۆشتوە بەڵام سایمی چەند ڕۆشتوە 25 کاتەوە کوچۆن وایە ئەگەر وێنێکی پێشم دوای بیسڕمە بۆی شوێن نەگرێت دانەیەکیان ژمارەیەکی زۆر ڕۆشتووە ها کاتە لێرە چی لاتوە بۆە تاک زنجیرە کاتە لێ و بۆمان دەرکەی دێنەکەی ما چیە تاک زنجیرەیە سێکەین کوێ کاتۆ کاتە سەد بەڵام ڕێشکان چۆن نین یەکسانی ئەگەر هات و دێنەکەیمان تاک زنجیرە بوو دێنەی تاک زنجیرە وەکو کێ دێنەی تاک زنجیرە لە کتێبەکە باسی دوانی کردووە ئەوانیش چی چین پشکنەر یاخود دەستپێکەکان دەست پێ کە کە نەک دەستپێک وریا بن دەستپێک نییە دەستپێکانە لەگەڵ چیا لەگەڵ پشکنەر کەواتە ئێستاکێنە دەستپێکان و پشکنەر وات ئەی و بی ئەی و بی دێنێکی چین دێنێکی تاک زنجیرەن بەڵام خوێن کاری ئازیز ئەگەر هاتوو ڕێژەکان یەکسان بوون واتە ڕێژکانمان هەبوو یەکسان بوون بەڵام چۆن بوون بەڵام نەی کردە سەد بۆ نو کۆمە ئێستاکێنە ئەدینین یەکسانە بە سایمین بۆ نەگەر ئەم دەبێت ئەویش دەبێت گوانین یەکسانە بە سایتۆسین یەکسانە بە سایتۆسین بەڵام ئیسە بۆ نە ئەم لە ستا دە وتمان ئەویش لە سەتا دە تەماشاکەین بۆ نەم لە سەتا سی بێت ئەویش لە سەتا سی ئەکاتە لە ستا چەند هەشتا ئایا ڕێژکان یەکسانن؟ یەکسان بێک بەڵام یەکسان نییە بە سەد کەواتە دووبارە ئەم دێنەی چییە؟ ئەم دێنەی لەبەر یەکسان نییە بە سەد کەواتە کاتە تاک زنجیرە وتمان مەرجی ئەوەی کە. بکاتە دوو زنجیرە ئەبێ ڕێژەکانی یەکسان بن و بیشکاتە چەند؟ بەڵام خوێنکار ریاضی چار وایە لە تاقیکردنەوەی وزاری وەکو ئیمساڵ هاتبووە خولی دووەم ئەگەر بڵێ ڕێژەی ئەدینین ئەگەر بڵێ ڕێژەی ئەدینین لە سەتا دەیە بڵێ ئەدینین لە سەتا چەنە لە سەتا دەیە ئایا ڕێژکان تر چەند باسانیە دۆزرێتەوە خوێنکار یازیز یەکسەر تۆ ئەنووسی یەکسەر تۆ ئەنووسی یەکسەر چێژێکسانە بۆ سامیش یەکسانە بە لە سەتا چەند لە سەتا دە کە یەکسان بێ بە لە سەتا دە، بۆ نموونە لێرەیا، خوێنکاری ئازیز، لێرە ئەگەر گوانین ئەوی لە سەتا چەند بێت؟ لە سەتا چل ئەوی لە سەتا چەند ئەکات؟ کەواتە سایتۆسین بەندەکەیان سیانیە لە سەتا کاتە چەند؟ لە سەتا چل. خوێنکاری ئازیز، سێکە. ئەگەر ئەم بەرەوە ئێمە بە ڕەنگێکی تر بکێشین بۆی دەرکەوێت، سێکە. ئەگەر ئەم بەرەوە ئەگەر ئەم بەرەوە وتمان سایتۆسین واتە سڵێمان چەند ئەڵقەیە تاک ئەڵقەیە ئەوێ بەرامبەرەکە چی بێت کەواتە گۆنا ئەبێت چەند ئەڵقە بێت کەواتە ئەگەر ئیستا بۆ نمونە ئەگەر جوودەڵقە بێ پێڵەن چی

بۆ نمونە گەر هاتو بۆ نمونە حالن لە پرسیارەکە پێمانی وت وتی بۆ نمونە ڕێژەی ئەدینین ئەدینین خۆی چییە پیورینە بەرامبەرەکەی کێە سایمینە سامی چەند ئەڵلقەیە سامی کێە تاگەڵقەیە ئایا سیرەکەین لێرەیە لەم دوو ڕێژەیە ئێمە چەند تاگەڵقەمان هەیە لێرە ئەمە دانەیەک ئەوە دوان ئەوە دوان کەواتە ڕێژەکانیان چۆن دەرەکەوێت بێکسانی دەرەکەی لەو بینە کەواتە ڕێژکانیان بێکسان شتێکی زۆر زۆر سادە و مناڵانەیە زۆر بێکسانیش دەرەکەوێت خوێن کاری عزیز دێنە سەرەوەی ئایا تەماشاکەین وتمان ئێمە توانای کێشانی چیمان نییە توانای کێشانی مۆدلی دێنەیمان نییە بە شێوەیەکی چی بە شێوەی خواردوو م ئێ ساکێنە بەڵام باشتە ئێوەم شتشم لە بیر نەچێت ئیرین شار گاڤتی چی لە سا وتی ڕێژەی ئەدینین یەکسانە بە سایمین گوانیش یەکسانە بە سایتۆسین بە مەی ناو نا ئەمەی ناو نا بە چی پێی وتێ یاسای چی بە جوت بوونی تفتە تاوەکارەکان پێی وتێ بە جوت بوونی چەکان تفتە نایترۆجینان تاوەکار بەس خوێن کاریازی سێ کتێبەکەت کە بە جوانی

هاوشێوە لە یەک جیاکرێتەوە ئەگەر سەیرەکەی ئەمە جودەڵقەیە بەرامبەرکەی چیە ئەمە بارەکەی چیە پانیە ئا چەند چەند ئەڵقا هاتە سەرەوە ئێستا ئەمان پیورینە ئەمان چیە پیرمیدینە بەرامبەر پیورین پیورین بەرامبەر بێ بە پیرمیدین پێ ئەڵێن چی بەجووتبوونی تفتە تەواوکارەکان، ئەی سایتۆسین یەکسانە بە گوانین؟ بەجووتبوونی بۆ ئەو دوو زاراوەی کەمێک لێک جیاوازن وت بە سەی خوێن کتێبەکەت کە ئەڵێ ئەگەر ڕێژەکان یەکسان وتی ڕێژەی سەدی یەکسانە بەجووتبوونی تفتەکان ئەوان ئەوەی تیان پێوتێ بە جووتبوونی تفت بتاوە کارەکان ئێستا گەر بڵێم ئەوە چییە پیورینە بەجدبوونی تفتە ئەگەر بڵێم ڕێژەی ئەدینی یەکسانە بە ڕێژەی سامین بەجدبوونی تفتەکان ئا بەجدبوونی تفتەکان یاخود بەجدبوونی تاوکارەکان ئێستا بۆی بەندی چیە پێکەوە بەسراون بەندی هایدرۆژینی دوانی و ئەگەر هات و ئەو بەندە هایدرۆژینانە تێک بشکێت ئەگەر ئەو بەندە هایدرۆنان تێک بشکێ ئەوا بەندە دوو زنجیرەکە لە یەکتر چێ بن ئەی ئەگەر ئەم دوو ئەم بەندە هایدرۆجینانە ئیشیان چیە یارمەتی پێکەوە نووسانی هەردوو زنجیری چێدەن دێنێدن کەواتە ئەڵێ بەجوودبوونی تتە تاوەکارەکان گرینگە لەبەر دوو هۆکار ئەوەیکی لە پرسیارەکانێکێکە بە پرسیاری وزاری پرسیارەکە زۆر گونجاوە باتنەوە بەدبنی تەواوکارەکان گرینگە لەبەر دوو هۆکار ئەو هۆکارانە چین یەکەم. ئۆکەی ئۆکەی دەستکانە خۆش بێ کەواتە بەندی هایدرۆجینی یارمەتی پێ گۆنستانی چێدات هەردوو

بەشێوەی لولپێچی هاوجوت ئێمە ناتوانین مۆدیلە بکێشین بەشێوی لولپێچی هاوجوت مەزبوری مۆدیلەکە چی لەکەین ڕاستەکەینەوە خوێن کاریاز ئەمە مۆدیلەکەی بەشێوی چی بە شێوەی لولپێچی چیە خوێن کاریێز کە بە شێوی لولپێچی هاوجووت سیرەکەین ئەگەر ئەمە لول بدەین لا تەنیشتی پێیشەکە دووشتی تایە سێکن کۆمەڵی فۆسفاتی و شەکری پێنج کاربۆنی هەمووی کۆمەڵی فۆسفاتی و شەکری پێنج کاربۆنیە هیچ گۆڕانکاریەک ڕووی نەداوە بەس تەنها لێرە ئاراستەی شەکرە پێنج کاربۆنیەکان بۆ خوارە و فۆسفەتەکان بۆ خوارێ لێ ئاراستەکە بۆ کوێ هیچ گۆڕانکاریەک ڕووی نەداوە کەواتە لێرە و بۆ خوارە و لێ و بۆ سەرەوە هیچ گۆڕانکاریەکی ئەوتۆ ڕووی نەداوە کەواتە پێویست ناکا من لە وێنە کێشان هەموو جارێ ئەمە دووبارە کەمەوە کەواتە بە لاتەنیشتی پەیژەکە ئەوترێ پەیکەری شەکر و فۆسفات پێڵێن پەیکەری چی؟ پێی ئەوترێ لە تەنیشتی پەیژەکە پێی ئەوترێ پەیکەر و شەکر و فۆسفات پرسیارێکتە بوو شەکر و فۆسفات ئەمەی کە لەم بەرەوەی لەو بەرەوەیە سێکن ئێمە هەموو کۆدەنێکمانێک کە دێنەی دەست پێکات هەموو بۆ هێڵێک

یان پایەکانی پێشەکە گۆڕانکاری تیا ڕۆدات کەواتە گۆڕانکاریەکە تەنها لە پایەکانی پێشەکەی دێنەیە کەواتە گۆڕانکاری کوێکە ناگرێتەوە گۆڕانکاری لاتەنیشتەکە ناگرێتەوە کاتە لە پایەکانی پێشەکەیە خوێن کاریازیز بۆ نمونە ئەگەر گوانینم هەبێت گوانینم هەبێت لە وێنەی وێنەکە چۆن وێنەی کێشاوە وێنەکەی خڕیاخ و تیژە کەواتە وێنەکەی بە چی کێشاوە گوانین ئەگەر سەیری کەین ئەگەر بۆ نە گوانینمە بێت نوکەکەی چۆنە نوکەکەی سێگۆشەیە گوانین کەواتە بەرامبەرەکەی گوانی کێە کەواتە سایتۆسین ئەو سەوزە ئەبێت چۆنی خوارد بێت ئەبێ لولی خوارد بێت تۆماشا ئەبێ چۆن بێت وەکو چی ئەو سێگۆشەی بێتە نایەوە کەواتە ئیساکێنە ئەبێ چۆن بێت ئەگەر تەماشاکەیت گوان ئەبێ سایتۆسین چۆن بێت ئەمە چی پێوترێت سایتۆسین؟ با سایتۆسینێک تریش پێشم کاتەمە سایتۆسینە ئەە بەرامبەرەکەی گوانین شێوەکەی چۆنە شێوەکەی تیژە کاتە گوانی تیژە ئێستا گەر پێمان بڵێت ئەگەر پێمان بڵێت ئەی ئەدینین شێوەکەی چۆنە کیان شێوەکەی کەوانێ و کیان شێوەکەی خڕە

ئێستا ئەگەر بڵێ بەرامبەرەکەی چۆنە کەواتە ئەبێ تەواوکەرەکەی چۆن بێت ئەگەر دانەیەکیمان باتێ لایەکەی تری زۆر زۆر بە سادەیی ئەدۆزرێتەوە کەواتە ئەگەر لایەکی تفتەکەمان باتێ لایەکەی تریشی زۆر زۆر باسانیی ئەدۆزرێتەوە ئێستا وتمان بە لاتەنیشت پێژەی دێنێ و تێ پەیکەر و شەکری فۆسفات بەڵام بە پایەکانی پێژەکان دەوترێ تفتە نایترۆجینەتییەکان تەواوکارەکان تەماشاکەن ئۆکەی ئەمە بەس تەنا بۆ تێگەیشتنە بەڵام ئەم شێوان ڕێکە ئایا ئەبێ سایتۆسی ناوە شش پاڵووە ئایا ئەمە دوو ئەڵلقەی بۆ شێوازەیە بەڵێ ئایا ئەدینی ناهایە ئایا سامی نەهایە توزیکانی ئایا شکلی پێنج کاربۆنی کۆمەڵی فۆسفاتی هەمان کردارمانێ هەمان کردارمانێ بەڵام متەنا بۆچیە تەنها بۆ تێگەیشتن بۆی خوێنکارەکان باسانی لێکریان جیا بکاتەوە چ بێت؟ پیتەکانی زۆر باسانێ توانین ریزبندەکە توانی پیتەکانی بۆ بکە هیچ گرتێکی تۆی نییە کێشە بۆ شتانە دروست نابێت بەڵام ئەوی کە گرینگە ئەوی کە گرین بێ لێرەیە بەسیان لەماناڵەن چی چەند جۆر بەندمان هەیە دوانی دیێنەی لەباری پانە ئایا هاوشەوە لێک جیاکرێتەوە واتە گەرم بەرەو جدەڵقە و بەرامبەرەکەی چییە؟ کاتە گەرم بەرەو جدەڵقە و سەتا گومانی تیانە بەرامبەرەکەشی چییە؟ تاگەڵقەیە کاتە ئەی ساڵێن دێنەی لەباری پانە لێکتر ئایا ئەگەر پشتە پرسیارتان لەکە ئایا بەندی هایدرۆجینی بێسرێ یاخود بەندی هاوبەش. تاوەکو بەندی هاوبەش بێسرە تاوەکو شێوەیەکی ڕێک بدا بە چێ؟ تاوەکو شێوەیەکی ڕێک بدا بە دێنەی. ئێستا گەر هاتوو ڕێژەی ئەدینی یەکسان نەبوو بە سای مین، کەواتە نیشانەیەکە بۆی دێنەکەمان تاک. نموونە بۆ دێنەی تاک زنجیرە وەکو چی؟ نموونەیەک بۆ دێنەی دەستپێک و دەستپێک دەستپێگەکان و کەواتە ئەم دوانە دێنیت چین تاک زنجیرەن چکە ڕێژکان یەکسان هەر کاتی ڕێژکان یەکسان نەبوون ئەگەر هاتو بۆنە لە تاقیکردنەوەیەکە هەر شتێکتی پێتان دا شتەکان زۆر سادە و ڕوون ئۆکەی شتەکان زۆر زۆر ڕوون و ئاشکران پرسیارتان هەبێ مۆدێلی دێنەی چۆنە پێژەی مۆدێلەکەی بەشەی پێژەی ڕێکی گەشین سێکە ئێستا من کۆمەڵێک فۆسفاتی نییە ئەش کۆمەڵێک فۆسفاتیە لە بینیان بینیان چ بەندی چیە ئەمە شەکرێک ئەوی شەکرێک لە بینیانە چیە بەندی هاوبەش هەر قسەکە کات تێک ڕستاکات لە نێوان دوو کۆمەڵی فۆسفاتیە لە نێوان دوو تتی نایترۆجینەیە هەمان ڕستە دووبارە نانا هەمان ڕستاکاتەوە سە بڵێن لێیان دوو شکری ئەوە لەیان لە نێوان چیە بەڵام بە شوێکی گشتی سێ زۆر بەندمان هەیە لە دێنەیە بەڵام وەکو گشتەکەی چەند زۆر بەندەکات دوو زۆر بەندەکە وە سەسلام و عیکم و ڕحمەت وڵی و بەرەکات دەرزی سێ بدەری داچ باسی سێ بۆشتەکەی انشاءله تەماشاکەین ئێساکەێنەوتمان دێنی بەشەی چیە

سامی ناوە بێت ئەدینیش بەم شێوازەیە ئیسە بۆ نمونە ئەگەر پێمان بڵێت کەواتە هیچ گۆڕانکاریەک لە لاتەنیشت پێشەکەیا رووی نەداوە کەواتە ئێمە پێ وترێت پەیکەری شەکر و فۆسفاتی پێویست ناکا من گۆڕانکاری دروست کەم بۆ نمونە سەیرەکەیت هەر هەموویان کۆمەڵەی فۆسفاتی و شەکری پێنج کاربۆنی کۆمەڵەی فۆسفاتی شەکری پێنج کاربۆنی ئێ لەو بەرامبەرش هەر وایە بەڵام هیچ گۆڕانکاری گەوتووی رووی نەداوە تەنها شێوەکەیان گۆڕاوەتەوە سەیرەکەین لێرەیە کۆمەڵەی فۆسفاتێکە بۆ سەرەوەیە، کۆمەڵەی فۆسفاتێکە بۆ خوارەوەیە. لێرە شەکرەکە پێنج کاربۆنێکە، هیچ گۆڕانکاریەکی ئەوتۆ ڕووی نەداوە. کەواتە ناکرێت من ئەو ولاتەنیشتە دووبارە بکەمەوە هەموو جارێک. کەواتە مەجبوورم گۆڕانکاریەکە تەنها لە ڕیزبوونی تفتە نایترۆجینە تەواوکارەکانا ڕوویداوە. بۆ نمونە ئەگەر پێمان بڵێت دی ئێن ئەی بەرامبەر لایەکیان ئەدینین سایمین گوانین سایتۆسین ئەدینین سایتۆسین ئەدینین گوانین سایمین بێت،

گۆڕانکاریەک ڕوویداوە ئەوەی کە لە تاقیکردنەوە ئیمساڵ گرنگی پێ بدات یان ئەم شێوازە دێنێتەوە واتە ئەمەی لە هەمووی گرنگترە هەموو ساڵێک پرسیارەکان لە ماکە بەڵام ئەگەری بەهێزەوەیە ئەمجارە پرسیارێکی ناڕوون بێتەوە بڵێ بە لاتەنیشت پێژەکە ئەوترێ پەیکەری شەکر و بە پایەکانی پێژەکە ئەوترێ چی تفتە نایترۆجینە تەواوکارەکان بڵێم پرسیار کارلێکی نێوان کۆمەڵی فۆسفاتیە بەڵێ کەواتەی سەر کێ شەکری پێنج کاربۆنی کۆمەڵی فۆسفاتی پێکەوە بەسەدەوە بەندی هاوبەش بەندی هاوبەش کەوتە لاتەنیش پێژێکیەوە پێژەی دێنێ بەڵام ئەم جۆرە بەندە ئەم جۆرە بەندێک کە لە نێوان شەکری پێنج کاربۆنی تفتی نایترۆجین های کتێبەکە باسی نەکردووە پێم توێ کۆڤالێن بۆند کتێبەکە باسی نەکردووە بەڵام ئێمەش وابزان هەر جۆتان لێ نەبوو ئەم بەندی کە لەناو شەکری پێنج کاربۆنی تفتی نایترۆجینە پێ توێ کۆڤالێن بۆند ئێمە باسمان نەکردووە من شتی وام نەوتووە وەسەلام علیک وەرحمەت اللهی وبەرەکات